Ni nyaka gwena gwena gwena gwena ma nya jokritus ochokona ni cardinal pod obiro pod obiro ni ni ayo ja- ja- ja- ni bishop ng'a pastor wena ma nade kune notimore karang'o wen wea wi ok nachiw ma kata ochikre and by the way ang'o ang'o ang'o ma- ang'o ma nitie mapek manyalo mona yawo kanisa dong kanisa nyalo mana yawo Osiepa. Ah, baby girl. Iriyo nade ka? To en ang'o? Dhi piaka piaka kwer gokinyi. Ah, adwa adhi a- adhi adow kapok oromo saa ochiko an gi chokruok. To gi chieng' nidhi doyo ya. Adwa Adwa dhi- ng'won adwa tedo ni lunch. Idwa dhi tedona lunch?
Eh. An gi paro moro, adwa ni ikonya ka. ah, Ng'eni nyocha chokna gwen moko gi gwen manya biro gi gwen adek mokagi. Eh. Kadinolwa bishop wa obukore ni en bodwaro mondo mi amiye gweno. An an a pastor mabe arito mana Kanisa matin ma bende jo- gima jogo nigo malich ok ane. Gweno mano choknigo ema koro ibo dwaro. Eh. Iparo ni donge wanyalo yawo kanisa moro? Aa, kanisa to kik wayaw sani yawa. Bwana ng'oma ang'o ma donge Weya lomo? weya wadhi mbele gi jogo, gibiro ng'e ni waloko pachwa negi. Ah, donge ng'eyo ni donge sadaka ema ji manyo. Sadaka temi Donge wanyalo wanyalo choko jomoko matin kama e sampunde sampunde wariwrego. weri gi weche kanisago sani. Eh. Ting'e nang'o ya osiepa? Mm.

Kawuono chak idwaro. Kwani moga ami ari ari irego ti uso. Nena piny kae.
Owadu manyoro miluongo ga ni odhiambo cha. Mm. Dong nyoro nobiro kae gi chiege gi nyithinde ariyo mwatedo lunch mwachiemo. To kata ko odhiambo biro, odhiambo nitie golo goro adek, kwani en malaika. Bing'e kaka sani ong'ad wi goro goro no in iwacho ni goro goro adek. Kata... Ma ambe nyoro na oro nyathi aole picha kaka nobiro na. Neno winjruok nyaka bede kinda kodi. Er ta eri ndi in jaoda mana kendo ka er. Mm. Gorogoro adek ok nyal chamo odiochieng' achiel ni kawuono koso ndia Jong' nochame lunch nyoro gi gotieno to in style ming'wenyo godo kuon ma kata paka ma jirani ng'ur ga cha sami chiemo to
nyaka nyisi sami chiemo to ji mora mora inyiero monego ni wego koko jogo biro winjo nang'wenyo kuon mok ber kura penje ine mimiyo koro asira na pa idho nya nya mara beda neka abet apenji weche moko chanda weche mage kendo ndiko se uso mogo gi

Iwinjo? Kar in gi pesa tihola.
Kar in gi pesa tihola donge nyasuba? Idhi tugo ma. Eh?
Laki. Adwa ni idhi rege. Laki yo.
Ireti kuno winjo. We wacho neno regi tise wacho ni ionge pes rego. Ato kwani dong ito e michiwo no. Nyathi nyathi odenyo malich kama oya tugo koka ini isiko ni ionge pes rego ni golo nyaka pes rego tami. Laki kon wayumba na biro rado kod wadhi rado kajwa. Pesa ni dhi regi ba.
Eh. Titengo pong' maber, iwinjo? Sani uchumi rach, itengo pong' Laki ng'ad rangach tir go biro kaye to karogo kono. Ng'ad rangach tir. Ng'ad rangach tir. Eh, aduogo tedo ni kuon. Eh, reta neno. Iwinjo, iwinjo nyamara.
Awinji.
Ada ni mondo wawinjre dala ka. Pare ni wang'o iya kawuono. Ah ah, we dondori.
We dondori. Chung'na mala dwa ywe laro be olil ka. Iwinjo nyamara.

Oketo mana ni kikwaye pes bando to siko mana ounge pes ounge pes. Dichuo wuor ma sama ong'wenyo kuon to nyaka paka ma jirani. Warit nyathina no kobiro mondo aketne pi dakuon ochiem mondo odhi otuo. Ai, aol gi dichuo ma wuor. Tiyo talinga linga, Yesu tiyo talinga linga. Otiyo talinga linga, Ruoth tiyo talinga linga. Anokona ni lweny mare obiro tiyo taling' aling'a. Otiyo taling' aling'a, Ruoth tiyo taling' aling'a. To ma, inyisa adier egi dok iwe kata pesa. Miya pesa adhi rego. Idwa dhi rego?
Eh, Idwaro pesa ang'o koro? dong' pes rego yawa.
Pes rego?
Eh. Nyathina sani piny tek. Piny tek marach. An ba- Kawuono. An ba aol gi rego nono jo ka joka. Kwani pile idhiga rego nono. Kawuono kende midhiye nono yawa. To koro gowi ma tich ang'wen jado neno ka nokwa chulo. Gowi ma tich adi? Ma chieng' tich ang'wen donare go no. Wayumba nosebiro piri.
Dong ing'e ni ng'ato dong koro pimi apima. In ok ine kata ni ati koro onego koro terne pesa. Ah ah dong pesa to onego terne to koro ka onge go. Koro kawuono ba dhi nono. Ok idhi nono.
Kwani pile ijadhiga nono? Kare miyawa pesa adi arego. Dhi nyis wayumba nawacho niya, otim atima kaka wajatim cha, ang' naterne pesa samoro. Ma an ing'e ni an ema oneno koda marach nikech an ma Oneno kodi marach ibe in wuon mogo. Ma an Koso kata in to ri- in nyathi? An rego gi regi koro aol go sani. Ang'o momiyo adwa na ori to inbe entie kaka idwa ni tim? An dang' iketa pile pile adhi rego nono gi kaka sani piny en ni. Sherif owad ibro dhi. Ka koro koro kar achiel idhi rego gi 25. Kata kawuono ibro dhi rego. Mano koro koro adi miting'o no? Mano koko achiel.
Ee. To irege gi 25 to chieng' nyamin arego gi 25. Mago koro pesa adi? Koro ineno ni watim nang'o?
Mano ok prabich? Gowi dend dhano dhi regna mogi ikelna. Dang' wanind kech to pong' nitie. Ma ibro mi chak luonga e gweng'ni ni jagowi. Ng'ama luongi onge, in in nyathina. Ka aori titimo gima awacho. Ne gima an to ma to koro kawuono to ok adhi. Yok kare konya kata gi Koro simu apar chunyi mondo ok gomb dhi koso? Kare e kaw simbani idhi iusi, iduogna change, iregi pesa modong'. Koso ami mamano simo nomaki then koro chieng' iwinj kata Imako pesa to simo omiyi. ne prabich?
To kare to iyito dong ichiemo to iyieng'. Koro sani inya tiyo nyaka chieng' ma iyieng', nyaka kata Kenya nigi gowi. Iseneno ng'ama biro mako jo Kenya? To in be in achiel kuom ja Kenya no. Ng'ama onyisi ni nigi gowi tibe inyise ni a gowi ji nigo te, gowi be dend dhano. Ma koro gowi ji nigo te tan madhi ga rega dier. Dong in temi nyaka idhi.
Onego bed adhi ka intie. Ma anto koro ma gimo kanya. Diregna ikelna moga adenyo marach. Adenyo manya kata sim kuma doeni. Ka adhi chako ne na kawuono. Dhi nyise na wacho ni ya. Ni oregna mogono wang' nakelne pesa. Koro ang'isi oregni to awe kuro. Iwe kuno nade to adwa tedo. Be wach niterne pesa koro sama ang'isi tero pesa ne kikawe Dhi iduogo reg, go. Sherif we duokori koda. Dhi regna ikelna mogo adwa tedo, adenyo. Ma anto.
Ng'ena ae puodho ka to in mariti dala ma kibudho, kawuono wang' natoyi toch. Ing'e ni mamano chieng' moro nawinjo ka wuoyo wacho nyingo marach. Nowacho nang'o?
Owacho ni ati waserego go, goro goche kon ma koro giromo kata gundes, ok kata gunia. Gundes adi?
Ginge an mano koro kapenje. Gibedo da kata gunde prang'wen. Dong' wabiro chulogi? Wan gi gowi kanyo ma chulo tek. En gowi marom ang'o?
Ausi mondo achulgo gowino? To kare wadhi kodi mondo idhi penje. Wadhi kodi nang'o?
Aori, an mamau. Gima awacho ni gitim. Koso ok puonju e skul kamano? Ma to kata an adhi. An to koro ji bo chako luonga ni jagope. Diregi, dhiyo mondo gidong kata ni jagope. Ionge kata gi five moro kanyo. Aonge kata siling' achiel, in bere bere idwaro five, an to orawo nyona usira mana gi koro tek achung' malo. Adhi uso mogo ni.
Dhiyo iusi.
Wang' iduogna ka nidwaro chiemo wang' ninyisa gima idwa chamo. Diregna. An ok ibi pima diregi. Ipana kia ni pes rego mamiyi pile ng'adi nyiewogo credit.
Kawuono kawuono jogi ok regia. Masaa lewo to kawuono kata nyithindogi ok kal ka mondo ang'i kaka timo piyo piyo. Sarai. Hey. Wakuong achak galot ni. Ndokoka. Aom mogo.

Ai, ne, ne wa, laki, chunga ne kanyo. Isea, chunga ne. Isea rero. Ah. Laki. Iseduogo?
Ya to bando ne kawuono otin nade yawa? Tang'ane bando turi ket piny. Turi. Ah. Tideny mang'o? Machunga. Mari. Eh. Ne. Dipon na mapera ka. Waweya. Ah, mamoku. Wang'i ang'iya, ang'iya ang'iya iwinjo? Ang'iyo. In iber, iwinjo? Dong' in in iberga? Ang'iya ang'iya, ok ike gi bel. Koro ok idwa wuoyo koda. Ang'iyo iwinj. Iwe mama u dala. Iwe. Baba ube. Ajuko matin adhi miya kuru, iwinjo? Aka ka matin. Kawo matin, iwinjo? Donge ineno ka kawo matin? Kik inyis mama. Maber, iwinjo? Ayiei. Dhi adhiya. Adi ane. Ah. Nyathi baba, in iber iwinjo? Kiny iduog ami item. Ne, Lucky, do, kori to kae ming'ado ga, iwinjo? Ka ber, yoni ok otimo chuodho, iwinjo? Kia rego ing'ado ang'ada ka, kiny iyud ka kano ni mapera, iwinjo? Ai, stock nyaka medre. Ah, ber. Stock nyaka koro medre. Diane, kalot to nasekete keny. Stok nyaka medre. Arit piyo piyo achak arit. Dhi adhiya. Ware to koro adwale gimoro abile.
ni weche mag chife tinde kidhi e thum tiyudo ka ni wan joma ne miel chon mane golo pesa ni wan be sani kwadhi e thum tiwinjo kilando ni chief hiki okadho ang'o miyo me thum ka kwani thum imielo gi jok ma hiki chalo nade thum nolos ne ng'a makata muma moko ndik ni ng'ata ng'ata nyalo miel Chief. Ni ka dhie thum to ni ika okadho. Nade? Eh eh to nango uru.
Ogwanjo. Eh. Ubiro. Ubiro. To nango. Intiere. To di boma boma wach ngato go dhogi gi rungu. Ah. Bed piny we ngi wanga gi wang mamuru. To un nade? Wan maber.
Eh. Eh.
Un manyo nyalo e ya thum. Ka mayie denda ka rungu roma ango matimo u to un e yudhe ga makura ngeyo nikech nyariembo jodongo tarwako u kijende. Chief, kacha ne odhi marach. Wan be wang'e ni jogweng' koro kawi nikech ilal ilal duog ilalnwa. Apenji, Hey.
kigoya inega ipani inya yudo msara? Nikech ka chief ema igo gi runge. Ineno ka wuod joka Maira cha okelo akela thuon rungu kia eh, kia luong kia notugo diep. Kok ogoye onding'a ka. Asto un to unje unje jong'wech uringo. Upani pesa biro yudonu nade? Chief ing'e ni kata in kanisa no kobedo matek to nonego bed ni ne ringo. ogwetho Ing'e ni nyaka ne waringi nikech eh, wa- iringo ang'o kwani onego bed niya seche mwadhi e thum kwadhi mako nyithindo matime gi richo ka lweny owuok to un ema ukwongo utho kore ka tho achien to uketo jatendu kwongo tho kore ka un udwa kawo kara uola mondo nega mondo ukaw kara donge ah, ok en paro kamano. mane ma un go Joka mane waneno ka goyi sairi koro nwaneno ni wan ka gigowa sairi to wanya hinyore. ang'o miketoga bodyguard Nyiso ni ka tho obiro to kwongo nego bodyguard koka gavana Jack Ranguma tho. Iwinjo? Chief Nyawata- Kata nyo- nyong'o ok kwong tho. Lweny kobiro mager to bodyguard ema kwongo tho. Runge ma joka Wi. nyoting'o ka. To ka bodyguard oa ka ngima nyiso ni mane njamane. Nyutera thum ndorodha koso koro o- o- odwa wacho nang'o ka? Mano no, Ah, ano kamano Runge ma chief. joka noting'o ka manye tugo DF. Turingo ang'o? Ang'o muringo? Chief, Ok to utho koro- koda kata kiwang'o to wang'wa waduto. Iwinjo? Abiro wilou. Ofisa ka ok adwar nyithindo ma- ma- ma- Chief. nya riembo jodongo ni tiendgi pek ok nya ringo sama ilawa. Chief. Umbe ka kora kelu chak ung'e mang'eny. Pok watimoga kamano.
Ng'eni Koro wana- mano nopore we- wen waweya. Ing'eni Thum biro ka tudo ka. Eh, wasewinjo. Ing'e chief atudo machon ma nya kawo kare. Eh. Ha? Mm. Thum moro dhi bedo kanyo ero maduong' kabisa. Adwa ni wamondo kodu. Wadhi sa ariyo wasechopo kanyo. Wamonego bende inyiewna kata bunde, ne kaka jogo nyalo luorowa. Bunde ang'eyo ni kane ma sirkal ok nyal miya bunde, ito bunde imiyi timo nade? Idwa chako kwelo. Ka kwaruo marire mano tho ka jakuo. Ogo ogo ogo e ndara ni bodhi chungo bas, ni chungo ni wuondore ni polis. Nogo ogo ogo Wachno to litna, lakini Eh. onego yudnwa kata rungu moro. rungu Mm, to rungu un ber. koro kurita ku- ku- pono jako juok Arunge an madongo madhigo ma- kwajo machal gi mek joka. Ki- Mano Eh. negi, Eh? mano negi lahi. nyithindo masani kadhi e thum to ting'o panga gi ting'o ngong Eh, ma- ni ba- nyaka joma nyiri be so panga e sikat ya Ngong' tinde masani ni chal nade ya Giting'o nyaka opanga gisoyo long, giwuondre ni gin be gin. ai wan ndalo cha ka nyako dhi lawo thum nyako luor ma be mokwongo thothgi be nok wao ni, ni, ni sero nyako Eh, wan ma achili waliwa nyako to, to toke ne migo gi rungu mopodh piny titimo nang'o?
ha Iting'e.
kaka igo mopodho no mana kaka luru iye ma goki gi ng'wech Eh. eh, matinde ne pod wuo eh. Chiwo. Wan- eh. Mano chon ne tek manade. ok notek ne yot sani ok ne ka nyako inyalo gombo gi chuny to koro kaka iwuo kode Omera, sani to piny olony. Samoro dhogi pek ka mari mapek ya kila paga adek. Ma wang' bongo nyako seche. Wan ing'e ni tinde rawo go chonge lewa. Eh. Eh, weche wawacho awacha ma- Koro kik uchak uwe awacho nang'o? kik wachak waweyi.
Eh, kuneno ka lweny biro to kwongo telo kusetho kuka sirikal neno ni kare nyu kedo. Iwinjo wach? Awinjo. Eh, ok uwe jatelo kwong tho ka uto pod ungima wang'u muodore. Chung'uru malo udhi umany kumu dhi baye. urieru ka wang' kiny romo sa achiel gi nus ogwanjo eh. useduogo un go gwetho wadhi ure thumno awinjo ni ging'ado gate siling mia adek kende Ah, ah, in ndiyo mia adek no koro wadhi ng'iyo kaka watimo oye gi choko to wamayogi gima yot to pod upenja ni mia adek kende jaduong' gweng' to ng'ama ofuwo malich makata mako mana changa to changa nochako liwi omadho te Gima ditergo ng'ato e kot en osemadho ole dande. Ii. Manono ka be. Yieng' ayier jaduong' gweng' ring ring aringa tichule. Yawa.
To ma sa adhi mana boro to nyathina ma nyaka achak ororego wuok ka sa auchiel nyaka sani ya pok oduogo ya. Nyathini nyathino ok oyawo tugo e ndara kae. Mach maketo kae kara oseyienyo ma pi orumo. Magi to ang'o adier nyathina ang' nathal. Baba gi bonga odande. Laki. Iseduogo. Ti tugo ya nyathina. Ti tuge po. Ai. Ato ma be mogo ma pimoni. Laki. Ma be mokwa. Ah. Mok goro goro adek joka. Ma gi uchumi masani ng'ani ong'ado moge po. Jarego mi bando ng'ato. Eh. Eh, to ma be gorogoro adek wane ayub kigigi. Ya ma japong japong ni walo koda. Ma, ma mogo mirego ka wayombe kosi dhi e pong mane? Gi baba u, gi baba u kaka chal ma iye ma talewo joka ma. Laki irego kanye? Iyarego kanye nyathina? Be awe thagi. Donj ot. Donj ot atedoni. Atedoni. Donj ot donj ot. Yat apenji. Ma gi dichwo ma an godo cha adwa chamo ndalo adi jo kama? An akia wala gima nyalo timo wala. Bando gorogoro adeko olokore olokore nus mathis kamae.

To di don ri adonda. Jeje ao lewa. Nyambita. Ah.
Iwinjo. Eh. An wuon an chunya le, chunya okwe. Eh. Nyaka na yud tich ma chi. Eh. Ah, piny ber koda. Eh, wada chief na yudo dichwo moro ka. Eh. Nowuok odhi ti. Eh. Oweya gi ban. An asedoyo ma o. Ah, penji do ine tingane. An e tingane mana ngena dhi dhi kumi pure. An kora ol malich. Ndalo misomo paute. Eh. Donge akoni maber ni kapok kapok iyudo odi non kuma ibiro dhi tedi. Wachno to ni kona tinde ka yuaga ng'e. Eh. Eh, aywa. Eh, to ndalo cha ne ndisori ya chwoto chwoto sando mo. Pod andisora yawa. Ah, chwo sando mo ni pogori eh. matin. Chifo chwada ndi.
Chwo sando mo.
Eh. Mhm. Mm. Dendi ogore. Eh. Mm, mabeni ngene antu ka ka asechichiga kodi. Mm. Kata so, iparo ni nitie kani? Ah ah, nyalo bedo.
Eh. In gi nyithindo adi sani? Mago be jabed, ga nyathi achiel. Achiel. Eh.
Tema dendi emise duone kama. To nyaka duone wa chief eh, yawa. Kare kinyuol abich idhi kwanyi kom kitho. Chief pidho nyathi tek to be gi ng'at achiel dong ing'eyo. Eh. Kitem go koni gi koni to be. Tapenji.
Eh. Wini ka ng'ato nyalo jok ni koro suko ni asuka onge wach moro. Hey. En mana kaka wan chief pesa donje lwetwa mang'eny. Mm. Ka koro am wan e juma ka juma loko ni style style mag suko. Binyalo yie. Ah, yie to ok dayie chief kaluwore. Ah, ah, an makoro a mwasuko ni wiyi onge wach moro kendo bathe Mm. adwa ni bed ng'at man gi network Ii. Network tatemo ywayo. Eh, an ko karomo weekend karomo sunday Eh. ibiro tatiri e saloon tisuko ni wiyi Mm. pesa an machulo At dong ibro dwaro chudo bang'e. manade Mm.
asepenji we Ato bedo- kare ok itim we bedo atima nyako kamano. manjawo ji Bedo nyako ma jawo ji. Ase nyisi ni abiro dware gimoro. Yaye chief.
Awacho nasuko ni wi pesa wamako ka jokong'o mang'eny. Pesa mimako ka jokong'o go ibiro biro to wadhigo. Dong' inti ng'eyo. Ee, koro asuko ni wi gi gima Kore biro kia. chungi en soda. Soda soda gang'o? Ee, lakini dendi tindo gore. Eh. Ee. Soda no nyaduoge maber. wadhi. Dhiyo, dhiyo dala iter kweri dhi ng'awi kuro.
Aya.
Mm. Ai,